Il-pressjoni tiegħi ħafna drabi tkun ftit iktar għolja min-normal, u fil-familja nbatu ħafna bil-pressjoni għolja. Jekk fil-futur inkun tqila, dan iżid iċ-ċans li jkolli pressjoni għolja fit-tqala?
Mara li tkollha l-pressjoni għolja, iva, għandha iktar riskju li fit-tqala, ikollha pressjoni għolja. Issa hemm pressjoni li hija pressjoni għolja jisa il-komuni ngħidulha, u mbagħad hemm is-sindrom tal-preeklampsja li spiss il-preeklampsja ħa tiġi fuq il-pressjoni. Kif ngħidulha qisha accelerated hypertension pereżempju. U f'dawk, f'dik is-sitwazzjoni mbagħad hija sitwazzjoni li tista' tiddeterjora u jkollha konsegwenzi serji għall-omm kif ukoll għat-tarbija.
Il-pressjoni għolja hija kundizzjoni li wieħed irid jikkontrolla għax tista' ġġib magħha konsegwenzi serji ta' saħħa. Fit-tqala iżda, Din tista' tkun ta' periklu għall-omm biss jew anke għat-tarbija.
Meta tiżviluppa l-kondizzjoni tal-preeklampsja u mbagħad l-eklampsja, jekk tiġi gravi, jista' jkun hemm konsegwenzi serji ħafna li jistgħu jkun hemm anke riskju ta' mewt kemm għall-omm U kemm għat-tarbija. Fortunatament ma tantx għadna narawha din il-kondizzjoni għaliex timpruvja meta jkollok improved socio-economic conditions aħna ngħidulhom ir-riskju tal-preeklamsja hija aktar baxxa. Għandna ħafna tobba speċjalizzati li jifhmu fil-kondizzjoni u permezz ta' regular visits Normalment jirnexxielna nindunaw biha l-kundizzjoni. Il-kura normalment issir l-isptar għax irid ikun hemm ħafna intensive monitoring u fejn ikun hemm bżonn aħna ħa nwelldu t-tarbija. Mela għandek sta konsegwenzi serji, jista' jkollok konsegwenzi ta' premature delivery, Mbagħad ikun hemm bżonn li l-baby jittieħed l-SCBU u hemm riskju ta' fits u konsegwenzi serji għall-omm ukoll.
Il-pressjoni għolja fit-tqala tolqot lil madwar 8 fil-mija tan-nisa tqal. Ma jeżisti l-ebda test partikolari li jista' jidentifika li hemm ir-riskju tal-pressjoni għolja. Però x'inhuma s-sintomi tal-pressjoni għolja fit-tqala?
Il-pressjoni għolja fit-tqala Normalment ma tantx tagħmel sintomi, però meta jkun qed tiggrava, is-sintomi l-iktar komuni huma ta' nefħa fis-saqajn, koxox u anke fl-idejn għax ikun hemm qisu ċertu water retention ngħidulha. U fejn is-sitwazzjoni tiġi agħar, ikun hemm anke headaches u tħoss qisu se jaqbdek riħ, ngħidulu aħna bl-Ingliż ngħidulhom flu-like symptoms. Tħossu ħa jiġri. Meta tkun gravi ħafna, ikun hemm riskju ta' stroke, il-mara taf tara kol ngħidulhom qisu flashing lights, jgħidu jdejqa d-dawl, dik hija indikazzjoni li l-affarijiet huma serja ħafna. Ma rridx nagħti l-impressjoni li kull min ibati bin-nefħa jew b'rasu tuġgħu għandu l-preeklampsja għax imbagħad dak li jkun jibda jinkwieta. Imma dawn huma sitwazzjonijiet fejn importanti li wieħed jitkellem mat-tabib mal-ewwel. Hu importanti li l-omm timxi mal-pariri li jagħtuha t-tobba u li tmur għall-viżti b'mod regolari. X'għandha tagħmel l-omm biex tbiegħed ir-riskju ta' problemi aktar serji kawżati minn żieda fil-pressjoni?
Din il-kondizzjoni sfortunatament ma tantx hemm x'tagħmel biex tevitha. Naturalment, jekk ikollok il-pressjoni minn qabel itqala, importanti li tikkontrolla sew u timxi mad-dieta li jtik it-tabib. Tevita l-melħ u affarijiet bħal dawn. Nafu li ċertu nisa li jkollhom history ta' pressjoni fit-tqala jew ikollhom strong family history ta' pressjoni, ġieli ntuhom l-aspirina mill-bidu tat-tqala għax dik tgħin ħafna lis-sekonda biex ma tiżviluppax tqala iktar tard. Però ġieli jkollna nisa li jkollhom fl-ewwel tqala u ma jkollhomx, infatti ngħidulhom risk factors, li toħorġilhom il-pressjoni u dawk in a way ma tista' tagħmel xejn biex tevithom.
Tikka aktar dwar saħħtek. Hekk kif il-popolazzjoni tad-dinja qed tiżdied, Qed jiżdied ukoll l-ammont ta' tfal li qed jgħixu f'żoni fejn hemm tniġġis kbir. Rapport tal-UNICEF juri li 300 miljun tifel u tifla jgħixu f'dawn iż-żoni. Dan il-fatt qed iwassal għal problemi ta' saħħa, b'mod partikolari problemi respiratorji. L-aktar tfal f'riskju huma dawk li jgħixu fix-Xlokk tal-Ażja, fl-Indja, fl-Afrika u fiż-żoni tal-Paċifiku. X'inhuma s-sorsi prinċipali ta' dan it-tniġġis? Maltempati ta' trab, b'mod partikolari fiż-żoni tad-deżert, dħaħen tal-karozzi, trab minn żoni ta' kostruzzjoni, dħaħen ikkawżati minn tisjir bl-injam u ħruq ta' skart. Tikka aktar dwar saħħtek għada.